Ыйыкыайбат олордуу быһыылаах. Онтон туохха Таҥылыкаан оттонон бүппүтүгэр Таҥылыка Таҥылыкааҕа көһөрдүлэр. Кэнчээри ийэтэ. Онтон онно ыча ый кэриҥэ олордубут быһыылаах. Ону аны үрэх баһыгар таһаардылар. Үрэх баһын от охсуллан оттонон бүппүт күөллэри утары сиэтэргэ. Онно тахсыбыппыт кэннэ Биир ынахпыт ыалдьан хаалла, аны дьоннорум бары кырдьаҕастар сатыы барба кэлбэт дьоннор, киэһэ барыар буолуута ынахтарбытын ыан баран Дэриэбинэҕэ киирии буолла, бэтэринээр таһаараар. Онно отчуттар бааллар этэ, ол сорох күөллэрэ оттуу сылдьааччылар. Ону Евсеев Александр диэн киһи баара, олох киириммэт түүннэри суолун суолгар толору эһэ сааҕа, эһэ ороҕо Үөдээн диэбитин хата олунахы эмтэммэккэ өлөөн ааллаҕына бара ветеринара аҕалан эмтиппэтэххэ диэн оттон дьэ миин сэртэбин ылар буоллахтара дии оройуонтан тахсан онтон бары барыар да буоллар дьэ сүүрэн кэбилэннэммин дэриэбинэ тоҕо олорго иһэн хаамар өр гыныам кэллим Арсыардааҕыттааҕарга турдубут то бэтэринээрбин Морууса диэн чүөчэ баар кыыс кыыс ол кыыһы илдьэ таҕыстыбыт ото тахсан эмтээн укуоллаан иҥин ынахпыт үчүгэй буолла ол тахсарбытыгар аныгы курдук техника суох барытын тутарын тутан сүгүрэн сүгэн оҕолорбутун буоллаҕына остуолу быычыкаан остуоллаахпыт аһыыр остуол ону сыарҕаҕа таҥнары тиэйэн сээкэйимэн онно олордобут үс үс оҕо үс кыра оҕо этэ дии быһыыта умнубуппун даҕаны. Онно баран иһээрэн маска тэптэрэн биир сыарҕабыт таҥнастаан аалла. Оҕолорбут сиргэ бутарыс гына түстүлэр. Ону ийэм, ийэм эрэйдээх олох уһум иинэн иһэр этэ. Онтон сүгэн да барбаккаҕын бу сыарҕаҕа олордон оҕо тугун эрэ өлөрдө быһыылаах диэки Иккиһин төттөрү тиэйэммит ыы, ол оҕо өһүгөһүйэр буоллахпытына биһиги ыы, сүөһү үүрбэт буоллахпыт дии. Ол иһин ыы төттөрү олордоммут тиэйэн эмиэ угурду айаннааммыт тиийдибит, тиийбиппит. Онтооҕу син ый кэриҥэ буолбуппут быһыылаах. Манна Хомустаахха көһөрөн киллэрдилэр. Төттөрү. Оо, хомустаахха буоллаҕына өөр олордубут. Куртах ээ туох саҥа күөл саҥа тутуллар хотону бүтэн биэрбэккэ онно ынахтарбытын таһырдьа ыан быычыкаан хотон баарыгар нидэйдэрэ уган Бууста уһун диэри таһырдьа ыыаммы сырыттыбыт онтон дьэ бүтэн дьэ көһүү буолбутугар аара ойбон алларан сүүбүтүн уулатаммыт уулата уулата дьиэбитигэр ээ оҕуруо саҥа күөлбүтүгэр кэллэхпит дии онно иһин өр олорбуппут олорбуппун да харсыла эбитэ буолла аны бэрэҕэ көһөрдүлэр Бэрэҕэ көһөр миигин бэрэҕэ көһөрөн бэрэҕэ дояркалыы барбыппары. Ол ити Лидия диэн чүөчэ кыыс мин ийэбэр оҕотун көрдөрөр ол мин кыыспын кытта ханаан бииргэ дьаһыыллар Николаева Мария диэн, хоһаата Тузес Мария диэн Онно инде барыбыт ол күнү көрдөһөн эмиэ бэрэҕэ көстө. Кыһын онно баран кыстаатыбыт, онтон хаас буоллаҕына утуохтаатыбыт. Эмиэ сайылыкка таһаардылар. Онно Арыылаахха аны бүтэй тутаннары, талах быыһыгар бүтэй тутаннары үүт эрийэр сир бүтүн буоллаҕына туоһанан, отунан, маһынан бураһа тутаннар онно үүдэрийэммит. Бээбитигэр балаакка туруоран биэрэн, онно хонобут, онно иһиллэбит, тахсыбаппыт буоллаҕа дии. Уурдукунан өрө олорбуппут. Түүн кусчуттар кэлэннэр ытыалыыллар, ону буораах сытын Абааһы көрөн киэһэ ынахтарбыт сыгын ыаппакка эрэйбитин да эрэйдээбиттэрэ чаайбытын эрэнэрбит буоллаҕына таһырдьа оһох диэн уох кулуһуҥҥа уодаттан онно чаайбытын эрэнэбит олох эмиэ сир тоҥоро буолан эрдэҕинэ төттөрү олбор эбитигэр көһөрөн аҕалбыттар Ол да гынан оччотооҕу олох сүрдээх устуруогай уонна булгуччу толоруохтааххын диэн Күһүн күһүҥҥүбүт дьэ ол курдук гынан ол Арыылаахтан кэлэммит күһүҥҥү хотоммутун түннүктэрин оҥороммут Тиэргэнинэн ыраастааммыт дьаһанан бара дьаһанабыт ол кэлиэхпитигэр диэри хотоммутун оҥостон бүппүппүт уонна мадьа кыстыкка киирэр дии дьаһанаммыт күһүн төттөрү кэллээхпит оннук усулуобуйаҕа үлэлээһин ыыппыт да буоллар Наһаа куһаҕан курдук санаммат этибит, оччолорго бэрэҕэ олорорбут саҕана тыһыычалаах кирбиигэ республика киинигэр киирбиппит, онно Яковлева Маарыйа баар этэ, ол Николаева Маарыйа баар этэ, Ефремова Дуня баар этэ уонна Уонна тимирэ эмиэ баар этэ биир дайаакка, оннуган кээспиппин. Ол тыһыычалаах эрбийэ киирэммит оччолорго племенное пиэрмэ диэн ааттаммыппыт. Онтон дьэ ол тааһаҕар племенной пиэрмэтэ диэн ааттанаммыты. Сир сиртэн, ити Кэбээйиттэн, ити Хампаттан Бастыҥ үүттээх уонна бөдөҥ ынахтары аҕаланнар ону пиэрмэлэртэн хамыйан аҕалан биһиэхэ туттартаабыттара. Ол туохтарбыт диэннэ племенной пиэрмэ диэн уонна ыныраа барахсаттар оттон ынахтарын харыһыйан бөҕө буолла. Сүүнэкэлээх үчүгэйкээн ынахтар кэлбиттэрэ туохха кырдьаҕас ынахтар этэ. Онтон дьэ ол Кэлин аҕыйах сыл буолан баран уонча суокка бреслетишки ыарыылара саба сүүрэннэр ферма ааттаабарытын саба сүүрэн ол барахсаттарбыт ынахтарбыт бары өлөн сүтэн туохтаабыттара туһунан пиэрмэ тэрийэннэр онно үүртэлээн иилибиттэрэ үчүгэй ниирэй да ылбатахпыт кэлин элбэх үүтү да ыабатахпыт ол бүрүсүлүө сиэн барытын төттөрү охсуллубуппут ол оҕун онтон мин оҕолоно баран хаалбытым ол сүөсэлэр барахсаттары олороннор даҕаны үүт ылбатахтара Ото тигирдик, наһаа оннуку, түгэттэри элбэх атыылар даҕаны ити ити мин өйдүүрүм сайылыкпыт итинник бүппүтэ быһыылааҕа. Ото сайылыктааһын баар буолуо, уһунан баран мин периодум итинэн бүтэр Мин сопхуоска үлэлиир эттэхпинэ, сопхуос салалтатын дьаһалынан уонна мясомолкомбинат дьаһалынан миигин маастар гынаарылар үөрэххэ ыыппыттара. Ону мин Бүлүүгэ киирэн үөрэммитим уонна Якутскайга бараммын эмиэ үөрэммитим. Онтон тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон сыллаахха маастар буолбут. Маастарынан үлэлииһирдэн, остуораһынан Шамаева Федосия Семеновна кырдьаҕас үлэһит анаабыттара туох да сүрдээх сүрэхтээх, бэрэстээх үлэһит Син сааһырбыт чүөс этэ. Бабарааннан буоллаҕына, Кырытаһап Самаил Алексеевич кэргэнэ Федорова Татьяна Егоровна Асылсыах бабараанынан үлэлээбитэ. Тыочча тоҕус сүүс сэттэ уон сыллаахха Тааһаҕар нэһилиэгэр уопсайынан уоппут суох этэ. Ол иһин Кыра Дизельгэ Прокопьев Кирилл Григорьевич диэн дизелиһинэн ылбыттара. Кини уһун сылга миигин кытта бииргэ үлэлээбитэ. Онтон Ичибириэмэҕэ сопхуос сүөһүтэ туох да сүрдээх сайдан, улахан үчүгэй дояркалар үлэлииллэр этэ. Ол курдук Үлэ Кыһыл Знамята орденнаах Шамаева Анна Гаврильевна онтон да атын үчүгэй үлэһиттэр үлэлээбиттэрэ туох да сүрдээх үчүгэйдик Ийэ сүүстэн тахха ыанырын ах баарыта сопхуоска, онно түөрт сиринэн пиэрмэ турар этэ. Бэрэҕэ Муолакаан Бэрэтигэр, Балаҕаннаахха уонна Моһолдоҕо Ону ииттаһааччыннан Павлов Петр Дмитриевич Сашиннан таһар этэ, бодобуоһунан Кыртаап Иван Иванович үлэлээн эмиэ туох да сүрдээх саҕаланыаҕыттан бүтүөр дылы кини үлэлээбиттэрэ, кинилэр үлэлээбиттэрэ Мосвосехха күҥҥэ түөрт уонаттан тахса үүт кэлэрин биһиги эрийэр этибит уонна арыылаан сметаны оҥорон туору оҥорон кыһыл сыырдарга уонна силиипкэ оҥорон кыһыл сыырдарга биэрээччибит уонна күн аайы арыылаан уоннуу дьааһыгы арыылаан муҥуска таһабыт. Аны туран кэтэх хаһаайыстыбалартан сылга сүүс туонна үүтү эбии эмиэ хомуйан туох приемнай пууну арыйа, түөрт сиргэ арыйаннар эмиэ киллэрэллэр этэ. Ону анализтыырга Васильев Николай Николаевич диэн бабараан эмиэ сопхуос аатыттан үлэлии этэ. Оҥорон таһаарар продукциябытын Кыһыл Сиргэ мантан уонна хас километрдаах Кыһыл Сиргэ гаас көрдөөһүнүгэр кэлбит экспедициялар, туоруок Сүөгэй силиипкэ ыллаллар этэ, бэстилиэтинэн тахсан ыллаллар этэ, распутчица аҕана Надеждаҕа иккитэ, онтон суол курдааҕына массыынаннан эмиэ Надеждаҕа үстэ, сметана уонна силиипкэ ылаллар этэ. Арыылаабыт арыыбытын булууска таһаабыт Ону тэҥэ суол үчүгэй буоллаҕына бүлүүгэ ылаллар этэ уонна үлэлээбит периоппар Мииринэйгэ Мииринэйтэн кэлэн бэстилиэтин ылан барааччылар уонна Якутскайга бэйэм илдэммин эмиэ сыл бычайын саҕана массыынанан КАМАЗ массыынанан улахан бортовой КАМАЗ массыынатынан илдьэн, онно анализтаан иһиннээн туттаран кэбиһэччибит. Ансыласыахпыт кыһыҥҥы өттүгэр оһоҕунан оттуллар буолан, биһиги найаап ыйга кулье сабыллан үүтү хампаҕа тааһаччылар. Уонна саас кулун тутар саҥатыгар первый марка улье массыылсыахпытын ремоннаан, иһин гынан сууйан сотон, первай маарка, биитэр онус маарка мас ылсыахпыт эмиэ үлэлээн барааччы. Сайын куйаас буоллаҕына, куйаас күннэргэ киэһэ кытта аҕалан эрийээччибит, аҕаллахтарына ону эрийээччибит уонна түүн бииргэ быһыырдааччыбыт Оннук хас сыл аайы оннук традиция буолан үүтү буортулаппакка, биир да төнүннэрбэккэ үчүгэй первэй сорттаах үүтүнэн тутаммыт, оннук үлэлээбиппит. Тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон алта сыллаахха «Победитель сосоревнования» диэн Российскай Федерация знагынан наҕараадаламмытым. Оттон Плетчэ тоҕус Плетчэ тоҕус сүүс хас эрэ сыллаахха ударник один диэн эмиэ знагынан Российская Федерация знагынан эмиэ наҕараадаламмытым уонна ветеран труда буолбутум Сүүрбэстэн тахса сыл үлэлиирим тухары арааһынай дьоннор бары миэхэ үлэлээһэрдибиттэрэ. Ол курдук лаборанынан Константинова Надежда Глебовна уонна хас да сыл үлэлээбитэ. Ону тэҥэ Харлампьева Пелагея Кирилловна эмиэ үлэлээһиндьибитэ кэнники кэмҥэ үлэлээбитэ Татьяна Николаевна онтон Кондакова Лидия Сергеевна эмиэ остуораынан үлэлээбитэ үтүө суобастаахтык хайалара даҕаны үтүө суобастаахтык үлэлээбиттэрэ. Сүүрбэттэн тахса сыл устата кыһыҥҥы өттүгэр туох эт приемщигын солбуйааччытынан үлэлээбитим. көмөлөһөөччүнэн үлэлээбитим уонна сопхуоспар Төннөммүн эмиэ тыраахтарга, дизельгэ эмиэ сылдьан үлэлиир этим. Онтон төптөрү үлэбэр киирээччим. Үлэлээбит периодпар сылга тыһыачча уонна үүтү тутааччыбыт. Биир сезоҥҥа. Массыасыахтан уурайа миннэ уонча сыл иннинэ саҥа түннүктэри, ону тэҥэ водяной отоплениены кыһыл сиирдэри кытта кэпсэтэммин, сылаас, үлэлииргэ сылаас буолбута. Онон мин кэннибиттэн үлэлиир дьоҥҥо сылаас сиргэ үлэлиир условиены тэрийбитим. Тыа хаһаайыстыбатыгар үлэлиир эдэр ыччатары сайылык күнүнэн итиитик, истиҥник эҕэрдэлиибин! Доруобай буолун, дьоллоох буолун! Мин аҕа уона сыллартан сылгыһыттыы иһиллэммин, уурайан бараммын бу куртах пиэрмэтинэн Балаҕанна тиэмэтигэр күһүҥҥү өттүгэр хаал таһаарар этим, онтон хайын ол боростууктааммын туохха барбытым. Моһоҥдоннон игин ээ моһоҥдонноон бэртэмэччиннэ бэртэмэччигэ барыыбыт диэн оҕолоох тохсут маайга хотоммут үрдэ сууллан хата биирдэ сүүһүнү бартаабатах этэ ону байыаннай балаһыанньанан уонна сылгыһыттыы ырыттахпына ууратаннар ыланнар отоо бэртэмэччигэ борсугунан илдьэ ыыппыттара онтон сайын ол төттөрү онно Төттөрү ол балаҕаннааҕынан сайылаан онно эдэр оҕолору кытта куотарыһан оттон онно бостуктуур этим. Кыһын да кыһын да айаккаларга саахтаһар этим онтон хойут ол үллүргү ол бостуктаан бараммын аны доруобуйам аны яма буолбутугар Сэмэн игин уурайарыгар, Батаакап Сэмэн уурайарыгар сылгыһытынан киирдиэн да сылгыга ыстаас айдаан сылдьыбытым. Ол бостуктуурбутугар буоллааны того кыыммытыгар кыыммытыгар куртах хотонугар тогурдаарка турар этэ ону Уол саастарын таһаарар этим уонна онтон иллирги хороҕор от от ыйаан урут оту ыйаан туохтииллар этэ биэрэр этибит саха бэйэлэрин оҥоһуктарыгар онно онно эмиэ үлэлээһиллибитим онон сылгыттан уонна иллирги дьоҕо пиэрмэ үлэтинэн хайын окко барыахха диэри оннук үлэлиир идэлээх этим онтон хойут пенсияҕа тахсарбар сылгыһыттаах сылдьаммын пенсияҕа тахсыбыта. Тоҥус Бүөтүрдээх уонна Киимэ, ити Марпа уонна Өлөксөөндөрө кырдьаҕастар олоор уонна оҕолор барааччылар ити бэйэм кыргыттарым Айылыкка бараннар онно даарканы күһүҥҥэ өй-хаайыҥҥа өттүгэр холбуйан үлэлииллэр этэ. Олор ото бэрээдэги баҕас тутуһар этибит оччолорго оччолор билигин даҕаны эрэсиими тутуһар оҕо сылдьабын урут ол баччаҕа ынаҕы үүбүт баччаҕа ыытталыыбын диэммин туохтаатым даҕаны дьэ оо боччукпут киирэрэ чугаһаата диитиилэр ыксаан муҥнанаахтыыллар этэ бу куртаххаҥҥа сылльаннар аҕыахтаах эһиги утуйатыаххыт да тураҥҥыт диэм диэтиҥ даҕаны булгуччу онно баар буолааччылар аллахха үчүгэйдик үлэлээһилиэбиппит онтон Биир сиргэ икки ыһыллыбыт муһун эбэтин я муһулукааҥҥа баран эмиэ айылаабыппыт. Уонна ити сүөкүлэлээх оҕонньорунаан уонна ким бары Балбааралаах Эҥин буоламмыта алларха үчүгэйдик бииргэ үлэлээхиппиппит бу кимнээх эҥин билэллэр Наталаах олор олор эмиэ бостуктууллар ээ ту даарыкалыылларыт онно киэһэ үлэ ынахпытын ыан бараммыт тахсаммыт бары күргүөмүнэн тахсаммыт дьэ мээчиктиин игин идэлээх буолар этибит оҕолордуун улаханныын Ити туохтарым аатын умнан ааһабын бу сордоох тугу уудайдаабаппын бары ити кырдьаҕастары кытта оһуобай үчүгэйдик сайылаабыппыт онно кимиэхэ муһалыкааҥҥа онно биир сирдэссе ол биир оҕуспутун кыыл хайыта тыытан онтуоларбыт онтуолунуттан киһиэхэ боотургуур идэлэнэ сылдьыбыта Оннук. Уонна туох хайаайытал былыр Баасал биһиги оһуобай иллээҕин дьэ бары ас буллахпытына бары бииргэ үллэстэн аһыыр этибит. Орохтор баҕар билэллэрэ буолуо биир эмэ. Мин хайын отоо били кустаан иһин кэллэхпинэ дьэ үтүгү- үтүгэн буолла даҕаны биир күөскэ бүттэн баран пиэрмэ киһитэ бары үллэстэн сиэттибит. Натаала аҕам билэллэр ол билигин. Уонна мин оҕолорум оччолорго орохторо кыралар, орохторо то атын атын туохха сылдьаллара буолуо. Тааркалаабатахтара онно. Мин эмээхсиммин кытта эмээхсиним "Ээ бэйэм онно да сытыахтыыр эбиппин, бостуктаабат эбиппин, да дайаарка эбиппин ээ, ки манна ким эрэ, "Ээ Маайа

Биһиги дьэ баччаларга фермаҕа бараары тэринии бөҕө буолааччыт. Саамай уһунну сылдьыбыт сирбит ол Боһоҥдо фермата. Бастаан көһөн тиийдэххэ үчүгэйэ бөҕө. Барыта күп-күөх, сибэкки арааһа, ынах сүөһү маҥырааһына, оҕус оҕустар харсыһыылара бөҕө буолааччы. Үүрүү-көтүү бөҕө бырааһынньык. Уонна үксэ бастакы кэмнэргэ олбоһуҥ тоҕо бииһи маамабыт ниирэ дьитинэн барааччыбыта онно Биэс тутьету нирэдий быһыылаах этэ Арапыына баар этэ дьиһи маамабыт уонна буоллаанна ким Уоттай Маарыйа Уоттай диэн абытакай Маарыйа дуу баар этэ уонна буолла Протокоо ким диэн этэй Диана диэн быһыылаах этэ, баар этэ. Уонна атын билбэппин арааһа биэстэр да түөттэр да быһыылаах ол ньирэтиттэр. Онно икки сыл маама сайы- сайылыкка бара сылдьыбыта. Онно бэйэм кырабын үһүс, иккис кылаас үөрэнээччитэ. Онтон Ол кэннэ туу улахан сүөһүлэри тутан дааркалаабыта. Дааркалаан Муолакааҥҥа сайылыкка барар этибит, ол эмиэ дьахха үчүгэй буолааччы. Үөрүү-көтүү бөҕө, кэтэһии бөҕө фирмаҕа барар. Ол кэннэ дьэ бу суола-ииһэ ыраах куһаҕан диэн бэтэрэтэх көһөрбүттэрэ. Боһоҥтоҕо. Инньэкэнэн дьэ Боһоҥтоҕо хас сыл бэйэм улаатаммын, бэйэм эмиэ даакка буоламмын Боһоҥтоҕо өр сылларга хата үлэлээбитим. Сайылык оттон үчүгэй буоллаҕа дии. Кэтэһиилээх уонна өтө өссө туох биир-икки сыл туохха боһоҥтообут доярка ыһыаҕа диэн буолааччыбыт буола сылдьыбыта уонна ото бырааһынньыга да туга да туох да буолла сайылыкка дьэ наһаа үчүгэй боруос Оҕо бөҕө үөрүү-көтүү, алдьархайдык кэлин дьэ от от сир биэрэннэр от оттоон кэлэн, ынах ыан, бу ибиситиигэ, куйааска бу сылайдыбыт диэн ким даҕаны туохтаабат, хаҥарбат. Оттоон кэлэн бараҥын ол Сарсыарда эрдэ туран ынахтар көмүһэ охсоҥҥун, күнүскүлээҥҥэ эниин, битаҥҥын от оттуу бараҕын. Онтон киэһэ кэлэҥҥин ол ынахтаргын ииһин, эмиэ дьэ күлүү-үөрүү, күннээҕиҥ кэпсэтии бөҕө, ким да салайдым диэбит киһини истибэккин Киэһэ бары мунньустан баран видеоҕа сэлэһии бөҕө буолабыт Ол пенсияҕа такыахпар дылы сылдьыбытым боһолдоҕо. Хас сыл үлэлээбитим эбитэ буолар Ким наҕа кытта үлэлээбитин кэсиин Бээрэ, дьэ бастакы кэмҥэ буоллаҕына докторова Нина, ким Поскачина Наташа, бастаан ДАК-лыыр кэммитигэр бу оскуоланы бүтэрбит киһи икки сыл булгуччу производствоҕа үлэлиэхтээх диэн. Ол тугунан бараммыт боһоҥтоҕо диэн Наташалыын дьэ кырдьаҕастары туохтар убаастаан били Туох миэстэ былдьаспаккабыт эрэ титиик биир муннугар балаакканнан ыппыппыт. Онтон кычаастар оо дьэ бу оҕолор эрэйдээхтэр хайдаан эмэ саҕарсыһан кыбыллыһан сытыахпыт ити тоҕо титииккэ ытаҕытый диэн туохха дьиэ киллэрбиттэр уонна буоллаҕына ол кэнниттэн кырдьаҕастартан буоллаҕына ким Александра баар этэ ким Токкойу ким Кымырдаҕас Маарыйа өссө ким Биһи этиибит Маарыйа уонна биһи маамабыт Канабалова Роза уонна кимнээх кырдьаҕастартан итилэр эт бааллар этэ уонна түөт эдэрдэр ким Марпа баар этэ Иванова Марпа Таараа Наташ, э, Поскачина Наташа, мин докторова Нина. Ол бастакы туохтаабыт сылбытыгар, үлэлээбит сылбытыгар. Онтон кыргыттарым дьэ үлэлээн бараннар ким үөрэххэ барааччы үөрэххэ барбыттара. Мин буоллаҕына туохха ветеринар тугар ыҥырбыттарын подругаларбыттан кэмитэ ыҥырбат ыла бэйэм эрэ барабын дуо диэн барбакка хаалбытым. Онтон эмиэ туохха ол даакканнан боһуҥдаҕа эмиэ үлэлии барбытым. Маамам ынахтарын тута. Дьэ, үчүгэй оннук дьэ. Кырдьаҕастар итэҕэтэ атахха-атахха бүтэннэр кэлин эдэрдэр ити Баишева Ленкалаах, мин балтым ити Акулина Полина, билигин Осипова, маннык кимнээх баар буолааччылар Бу ким Кристина Омма Кристина. Аччытынан этэ, Коновалова баар этэ Ол саастаахтартан кэлин өссө ким этэ Потапов Кеша уонна ким дьэ итинник Аты калену уларыйа турааччылар арааны. Чэ постоянно туохтар ол Бааш Валенка, ким Хапытыынова Таня, Биэрэ, Григорьева Биэрэ, Николаева а Анна.

Моһолтоҕо көһүппүттэр эт икки үс сыл үлэлээбит бииргэ. Билигин даҕаны сайылыкпын наһаа актабын, бэйэм ити сайылык оҥо- оҥостон аһатан, молокаҥҥа быган хаалабын. сайылкаһы дьокутаһан анабын. Урут сайылктар бааллара ачахха үчүгэй буолааччы. Билигин ити туохха сайылка үөскээбит оҕолор бары онтуктарын туппутунан билигин бары онтуктарын саныыллар, ахталлар Ити сайылыктар итинник урукку курдук сайылыктар бааллара буоллар атьахха үчүгэй буолуо этэ. Билигин ити боһомтоҕо ити ферма оҥордулар. Оттон уруккулар урут сылдьыбыттар бара сатыыллар. Постоянно сылдьыбыттар. Валенканы кытта ким Маайыс Мин кыахтаах буоллар мин дабарыахпын сөбөт. Ону билигин кыах суох курдук аны оттоноҕум. Аны итинник туохтар бааллара буоллар наһаа үчүгэй буолуо этэ.